Mexɔse be ame sia ame fɔ. Nu sue yi mebe mafia wòe yae nye be ale yi nàte ŋu anɔ wò Wi-Fi surplus wifi nate ŋu anɔ dzra menye wò ŋutɔ ava dzra o mava yi dia sisi ne o ɖeko na install pi eh, leke woyɔnɛ honey gain ɖe wò phone dzi alo wò laptop dzi eke manu ka so wifi yiwo me le zazã o ne lanɔ dɔ ye mla anyi eye ɖe gbɔ me wifi le aƒe me na wɔ le le gbɔgbɔ alo data kura tse le asi wɔ surplus wɔ yiwo me le maybe you are not using it o me le zã kɔ le na ɖeke wɔ le togo me le ghana Amerika fika ke le wate ŋu anɔ dzra Honeygain adzrae ekema ana wò ga. Ne le kpɔkpɔ fifi la nyo last email le fi wa kpɔe be woŋlɔ ɖe edzi be payout at honeygain dot com your payout from honeygain is on its way. Ega va yi ge ɖe nyo account me. Ekpɔe ɖa ɖe gava yi ge ɖe nye account me. Ne ne ye twenty dollar ye, nye me nya ne ne wa wɔ na wla ƒo nye me nya ne ne mi agba twenty dollar le Togo ƒe ga me CFA me. Akpe ɖe ŋue le ʋe me. Eya ta me kɔ va mɔ dzi na wɔ. Ega sɔe sɔe ya wo me gbɔ na mi be uh, na ɖe le wo yɔ le yɔyɔ be affiliate marketing. Affiliate marketing ɖe nu ya adzɔ nye be eh, wa yi ɖe international market dzi eke ma wa va yi kɔ na ɖe ƒe link le fima. Woate ŋu akɔ ten dɔla ya kɔ kɔ kɔ wò link kɔ da ɖe ame akpe na ɖe woƒe ŋkume. Yi wòmenya ame ya nɔ a like nu yedi be yeadzra o. Ekema nu ka woaƒle game ega gã ava ge ɖe account me na wò. Ega vi wobe ati gɔglɔ dzi wonɔ ɖe aƒo tsɔ dzɔdzɔe. Ta ne le ʋe me le ŋkɔ nye se fifi la wifi le asiwò alo data le asiwò surplus eɖe dzre install eleke woyɔnɛ honey gain. na wɔwo account ko ekpa anɔ phone me na mana phone axɔ dzo na wɛ mana phone abi dzo na wɛ ɖeko anɔ me kpoo ne nya phone di gbe sia gbe wo ya wu ekpɔ ɖe woŋlɔ be active kpɔgbɔ be eŋlɔ be active ekpa ne nya kpɔ active le dzi ko efia be surplus yo wifi yo me le zazã o ɖe app ya anɔ dzra kple susu be wòava hefe ɖe na wɛ makpɔ nyewo phone me App aɖe eya nye ame gbɔgbɔ le fi. Wole yɔ be Honey Gain. Ekpɔe ɖa ɖe app nye ya wole yɔ be Honey Gain. Honey Gain eh, mía me yiwo mi le crypto ƒe nuwo wɔ yi. Ne yi ɖe crypto.com fifi la alo download Trust Wallet akpɔ be automatically woli eya tse le blockchain dzi fifi la. Ekpɔe ɖa ɖe wòate ŋu aƒle kple ga nyemenya nyemenya fi na gbea yina mi wɔ technology that's what blockchain megblɔ be is here to stay there is nothing that can take blockchain away there is nothing at all wolɔ̃ melɔ̃ is is his here ale dot com ƒe game va amewo mete ŋu se eme o aƒo mi va le internet dzi vi facebook do eh, gbedegbe me youtube kple nu miwo ƒete tiktok ya ŋtsɔntsɔ ko do this is how blockchain is also in It's better for you to learn it now. Dzesɔsrɔ̃, agbea eye mi le yɔ be adaptation. Edze be nyemenya ne made gɔme na wovɔ. Aha, ta Hanige ŋutɔ enye ame kɔ le wofia. Ame kui woame ene ya mete ŋu refer wɔ yi wonye xɔ̃nye ɖeka wɔ. Woate ŋu anɔ commission kpɔ le wo gbɔ ne kpɔ nyewo statistics le fi ekpɔ da ɖe aha ok nyema yi dzi sugbɔ makpɔe be Eh, eya tse mekɔ fia mi ame yiwo lɔ music, ame yiwo nɔ eha viviwo se. Eya tse wòate ŋu awɔ ten dollar kple twenty dollar wokpɔ le fi ma mekɔe kɔ fia mi va yi. Egaga me be mekɔ gbɔ ta vie ɖe tɔ ɖe ati gɔglɔ ya dzi nanɔ tso gbɔ. Ahan, ok, mage ɖe eme ne mafia wɛ. Eh, míaƒe Ghana ga Makpɔe be mate ŋu agbã ga ya kɔ yi ɖe Ghana ɖe. Ya Ghana. E, nye me tso le CFA gba kaba kaba o ta ɖe. Makpɔe kɔ yi ɖe Ghana me. Ahan. Eh, ok, eh, oh, abe, ok, Ghana ya ma. Okay, okay, I should have changed this one rather. Okay, United States dollar. Okay, uh huh. Makpɔe ɖa, magbɔe, makɔ fia wɔ twenty. Aha, efia be mi gblɔ be roughly, roughly two hundred cities ema ya kɔ da ɖe wo ŋkume. Menye ga sugbɔ ye o. Vɔ aƒle na ɖe na wɔe. Eh, ame yiwo le traffic light me le lekɔ le yɔ PK kple nu ziwo dzra yi. De fifty Ghana kɔ na ame ɖe ne akpɔ akpe wɔ da na wɔ ɖa. Mi nya be doɔ me sẽ. Yata mi le aye mɔwo di kple susu be ega ava kutu kɔ me na mi. Dagbe ya mebia na ame sia ame le ƒe me. Video nye medi be wòadidi o. Ne mefia naɖe ɖe ame sia ame ɖe ŋlɔ ɖe te. Eh, le koyo ne blockchain eh, kple bitcoin kple tɔ cryptocurrency ma va fia nuvi ɖe tso ŋu. But ne kpɔ nyewo description gɔme wa kpɔ ebe me ŋlɔ be this is not financial advice. Nye me le ega ƒe advice na wɔ o alo nuxlɔ̃amenya na wɔ o. Enu yiwo me le wɔwɔ, nu kpukpui yiwo me le wɔwɔ le one city kple two city zo kpɔ le eme ɖe, woawoe me kɔ va mɔ dzi kple susu be etsɔ ma va gblɔ nam be nyɔe va fia yi be yi ne wɔ le ya ega yi va yi bu ɖe kotoku me ao ta blockchain kple bitcoin ma va fie because ame kui woame eve ɖewo va gblɔ nam be yewo hiɛ. Ta mava fia nu viɖe tso ŋu. Wallet yiwo dze be na download kple yiwo pete ye le safe. Mi ame ɖewo mi bu ga le eme. Because we are ready to learn, we are ready to explore. Mi de bi mia srɔ nu le nusɔsrɔ me ɖe, especially ne do ga kpa kpa dzi ɖe, ega ɖe wa bu ɖa ya me. Blockchain ye la be doctor wonye. Nyi ma te wa de gɔme blockchain e. elabe doctor ƒe position ame ɖewo to wo specialize ame ɖewo ŋku wo specialize ame ɖewo eta blibo wo specialize mako china ɖewo ekɔ va yiwo nate ŋu ava srɔ̃ nu le fi ma asi agbe egɔme mebia dagbe na ame sia ame le ʋe me nɔvi lɔlɔwoe mianɔ kaba me be video ɖe dzagbagba na subscribe na me like womaxɔ naneke le asiwò eye wogblɔ me le ɖe is free of charge